Essalowmaleýkim hormatly ildeşler, şu gün iki müň ýigrimi altynjy ýylyň birinji maýy hepdäniňem anna güni hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik oppozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly ildeşler ine şu gün baýram güni bahar baýramy birinji maý baýramy Adamlaryň ýaňky hukuk, iş hukuk baýramlary. Ine şo sebäpli men size birnäçe ýaňky maglumatlar berjek bolýan. Şu maglumatlar gaty wajyp biziň halkymyz üçin. Ine hormatly ildeşler, siziň bilşiňiz ýaly birinji maý bu diňe bir baýram däl. Eýsem işçileriň hukuklary üçin alnyp barlan göreşiň nyşanydyr. On dokuzynjy asyrda adamlar günde on On sagat, on dört sagat işlärdiler. Şonuň üçin işçiler adalat talap edip, sekiz sagatlyk iş güni öňe sürdüler. Ine, bir müň sekiz ýüz segsen altynjy ýylda Çikagoda bolup geçen pajygaly wakalar, ýagny Heýmek, Heýmarketskaýa boýna diýýärler-dä, köp adamlaryň ölümine sebäp boldy. Şol wakalaryň hatyrasyna ikinji internasional, ýagny, ýagny, işçi adamlaryň, komu, ýagny, marksistleriň, anarhistleriň, sosial partiýalaryň üýşmegiň we işçileriň üýşmegiň netijesinde ikinji internasionalda şol ýaňky kabul edildi, birinji maý güni iş haklary gorýan gün diýip hasap edildi. Bu gün bize bir zat, ine şul baýramlar bir zat düşündirýär. Işçileri, ýaňky iş hukuklaryny gormak üçin adamlar agzybirleşdirýär. Şonuň üçin şu wakalyň hatyradyna ikinji nzsana birinji maý güni Bütindünýä işçileriň agzybirlik üçin göreşen güni diýip yglan etdi. Şonuň üçin birinji maý güni bellenýär. Ine, Sowet Soýuzynda ýadyňyzda bolsaňyz, kim ýaşan bolsa, birinji maý güni praznik trudýaşigsiniň diýip, işçileriň ýaňky güni diýip

Nasileniýe. Hormatly ildeşler, indi men öz çykyşymy dowam edeýin, rugsat berseňiz. Ine, men şu gün şu tema gürleşjek bolýan siziň bilen, sebäbi YouTube-yň ýaňky kanallarynda köp häzir TikTok-lary seredýän we YouTube-lary seredýän biziň watandaşlarymyz öz pikirlerini aýdýarlar. Ol eýýäm gaty gowy. Türkmenistanyň içinde biziň köp watandaşlarymyz sadakalarda, ýatlarda, üýşmelekde syýasaty gürrüň edýärler. Olam bir gowy zadyň alamaty. Ol Türkmenistanda ilatdan Halk jemgyýet ýasalýar diýip diýmek diýmekdir. Ol bir uly alamatdyr. Ol hem aktiwistleriň, graždan aktiwistleriň gije-gündiz göreşip, şu biziň halkymyza maglumatlary ýetirip, halkymyza alternatiw maglumatlary berip, ine, şu güne getirdik şony. O diňe aktiwistleriň ýaňky gazanan üstünligi däl, biziň halkymyzyň hem gazanan üstünligi. Men şu gysga wideomy gutarjak bolýan, ýöne gutarmakam bir zat düşündirjek bolýan. Ine, siz bilýäňiz, köplenç biziň garşydaşlarymyz ýa-da akrobotlar ýa-da şul sistemany goldaýan adamlar Watana garşy gitmäň diýip Watan diýen sözi ulanýar. Döwledimiz diýip söz ulanýar. Men şul ugurda bir düşündiriş berjek bolýan. Mümkin o düşündiriş köp aktiwistlere kömek eder we biziň graždanlarymyza kömek eder. Ýa döwlediň nämedigini, hökümediň nämedigini, watanyň nämedigini tapawudyny bilmek üçin. Ine sebäbi biz kä wagt tankyt edýäs hökümedi, hökümediň alyp barýan işini. Bir topar adam kesä çekip ylaýta-da MHM işgärleri Watana garşy, döwledimize garşy diýip pikir edýär. Onda geliň hiç zat aýtmalyň, ýagny tankyt etmäliň, bir-birimizi sypalap ýöräliň, bütin dünýäden yza galalyň, bir topar ýallaklary öňe çykaryp olary ýalalyň, ýa-da bir topar özüni goramaýan arkadag diýen bir iki sany kezzaby öňe çykaryp olary ýalap gezip bütin dünýä gülkinç bolalyň. Geliň şony edeliň ýa-da Hakykaty, hakykatda ýöre biz hakykaty bileliň. Indi döwlet näme? Döwlet bul territoriýa birinji bilen. Ikinji bilen bul ilat, ýa halk, şu ýerde ýaşaýan ilat, halk. Üçünji kanunlar we institutlar. Haçanda biz institutlar diýenimizde käbir adamlar institut okuw jaýlary diýip düşünýär. Hawa, olaram institut, ýöne hökümet institutlar diýlende ol kazyýet, goşunlar, polisiýa, döwlet edaralary, ýaňky mejlis, ýaňky her hili gurultaýlar, her hili jemgyýet jemgyýeti gurýan guramalar, edaralar hökümet tarapyndan. Hökümet edaralary. Şonuň üçin ine şuňa institutlar diýilýär. Döwlet institutlary. Okuw institutlary bolsa okuw ýokary okuw jaýlary bolýar. Şonuň üçin kanunlar we institutlar, ýagny kanun, mejlis we sudlar. Ine şuňa esasanam döwlet institutlary diýilýär. Armiýa, goşunlar, ministrlikler, olaram döwlet institutlary, olaram ýaňky hökümet institutlary. Ine, şul hemmeler, hemme zatlar döwlet, döwleti emele getirýän institutlar diýilýär. Indi garaşsyz, daşyndan garaşsyz hökümet, oňa-da şu döwletiň ýaňky hasabyna girýär. Ýene bir gezek gaýtalýan, territoriýa, ýerimiz, Halkymyz kanunlar, Konstitusiýa we döwlet institutlary, ýagny kazyýet, mejlis we kazyýet, mejlis we ýerine ýetiriji hökümet, ine şular döwlet institutlary. Ýerine ýetiriji hökümet bolanda Kabinet ministrleri, ministrlikler, onuň gurýan edaralar. We garaşsyz hökümet, ýagny daşyna garaşsyz, garşyly däl hökümet. Ine şu zatlara ýaňky döwlet diýilýär. Indi e, hökümet bolan näme bolýar? Hökümet häzirki wagtda döwleti dolandyrýan adamlar we edaralar. Ýagny syýasat kesgitleýärler we ýerine ýetirýärler olar. Şuň günde ykdysady syýasat alyp barýarlar ýa-da e, syýasat alyp barýarlar. Şol bir Käwagt şu bir partiýa ötýär, partiýaň ýolbaşçysy gelýär, döwlet başyna we öz partiýaň programmalaryny ýerine ýetirip, syýasaty emele getirýär, syýasaty ýöredýär. Onuň ykdysadyýet programmalary bar, onuň syýasy programmalary bar. Şoň esasynda ýaňky döwleti dolandyrýar. Oňa häkimiýet diýilýär. Häkimiýet döwletiň adyndan çözgüt kabul edýär. Hökümet bu wagtlaýyn topar. Ol üýtgäp bilýär. Saýlawlar ýa wezipeden gidip bilýär, ýa saýlawyň esasynda ýaňky saýlanyp bilýär, ýa gidip bilýär. Ol wagtlaýynça adamlar. Ine şonuň üçin döwlet bu hemişelik gurluş. Ol häkimiýetdäki adamlardan garyşly dowam edýär. Şu günem bar, ertirem bar, birigünem bar, soňky günem bar. Häkimiýet bolsa wagtlaýynça döwleti dolandyrmana gelen topar. Wagtlaýynça. Eger-de iki sözde aýtsak, ine Döwlet, ol gurlan jaý. Jaýyň içindäki ýaşaýjylar, hökümet. Şu gün sen şu jaýda ýaşaýaň, ertir arendaň gutarýar, başga jaýa gidýäň ýa başga adamlar gelýär. Indi şolar ýaly hökümet çalşylyp bilýär. Çalyşmaly, hökmany suratda. Ýöne döwlet hiç wagtam üýtgenok. Şonuň üçin biz döwledimize garşy däl, biz hökümeti basyp alan iki sany kezzaba garşy. Ine, şolary tankyt edýäs. Şolaryň alyp barýan syýasatyny tankyt edýäs. Biz türkmen döwledine ýa türkmen hök ýaňky halkyna garşy däl. Biz döwledi basyp alan häkimiýeti şu günki günde dolandyrýan iglan kezzap hemme häkimiýetdäki, içindäki ýa ýaňky işleýän adamyň haklaryny alan, ogurlan, biziň halkymyza haklaryny bermeýän iki sany kezzaba garşy. Ine. Indi döwlet şu gün biziň döwledimiz, biziň döwledimiň içindäki syýasat nähili? Awtoritar, demokratik ýa totalitarmy? Biziň döwledimizdäki şu günki syýasat iki sany kezzap ataly ogluň alyp barýan syýasaty totalitar. O diýmek näme? Näme üçin awtoritar totalitardan tapawudy bar? Demokratiýaň adam ýok. Demokratiýa bolanda halk çözýär şu zatlary. Hemme soraglara ýaňky çözgütler aşakdan gelýär. Ýaňky aşakdan çözgüt berilýär, ýokardakylar halky diňläp, halkyň arzuwyny, islegini ýerine ýetirýärler. Ine oňa demokratiýa diýilýär. Mysal üçin, Sen protest edýäň, nägileliklerini bildirýäň, ony göz öňünde tutup, ýagny kanunlary çalşýarlar. Ýa-da aşakdan sen saýlaw geçirýäň, prezidentiňi saýlaýaň, mejlisiňi saýlaýaň, ýerine ýetirmek hökümeti saýlaýaň we aşakdan saýlanýar, aşakdan çözülýär. Ine muňa demokratiýa diýilýär. Diýersiňiz, siz diýersiňiz, Hawa, Myrat aga, bizde-de saýlawlar bar. Saýlaw bolmandyr. Sekiz prosent adam gatnaşdy, saýlaw diýip, pripiska edip, falsifikasiýa etdiler. Ine oňa awtoritarny režim diýilýär. Ýaňky fiktiwny saýlawlar geçirýär. Şo bir hökümet hiç wagt çalşanok. Awtoritar ýaňky üstüňde dur. Saňa ýol berenok. Azjyk demokratiýa bar, azjyk kiçik partiýalar bar, azjyk maglumatlar bar. Ine oňa ýaňky awtoritar režim diýilýär. Ine mysal üçin Belarussiýa awtoritar režim. Näme üçin? O ýerde partiýalar bar. Massmedia işleýä, internet bar, maglumatlary alyp bolýa, berip bolýa. O ýerde awtoritar režim, ýagny Lukaşenkaň režimi ýöne demokratiýaň elementleri bar. Türkmenistan bolanda totalitar režim bolýa. Totalitar režim ol total kontrol. Seň özbaşdak mass-mediaň ýok, özbaşdak partiýalar ýok, halka özbaşdak jemgyýet guramalary arzçmak gadagan, halka hökümede goşulmak gadagan, hökümet halka bagly däl, halk hökümede bagly. Hökümet halk bilen işleri ýok halkyň baýlygyny ogurlap gazyny satyp ýa nebdini satyp halka degişli bolman halka degişli bolmadyk syýasatyny alyp barýar. Ine şuňa totalitar diýilýär. Ýagny Arkadag şöhrat, Arkadaga serat ine şul iki sözler totalitar režimi emele getirýär. Şuň aňyrsynda da köp zatlar bar. Ine şu ýaly men size üç dürli zat düşündirdim, demokratiýa, awtoritar režim we totalitarny režim. Ine biziň döwledimiz totalitar režim, Demokratik Koreýa ýaly. Ine şeýle. Hormatly ildeşler, men ýene bir gezek ýatlap geçjek bolýan şu gün baýram güni hemmäňizi ýaňky baýram bilen gutlaýan we bahar baýram bilen hem gutlaýan ene şul öň adamlar on dört on alty sagat işleýärdiler on sagatdan ýokary işleýärdiler günde altynjy bazar günleri ýokdy bir müň sekiz ýüz segsen dokuzynjy ikinji internasional ýagny birinji maý iş güni ýa-da işçileriň haklary güni diýip belledi we şondan bäri sekiz sagatlyk iş güni kesgitlendi bar ýerde. Şuňky günler siz Türkmenistanda sekiz sagatdan köp işleseňiz, siziň kanunyňyz, siziň haklygyňyz bozulýar. Bütin dünýäde şul birinji maý baýramy şony tassyklaýar. Olam Çikagoda bolan ýaňky hajygaly wakalardan soň şoň ýüz ýyllygyna bir müň sekiz ýüz segsen dokuzynjy ýylda şol baýram bellenip başlaýar. Şondan bärem baýram dowam edýär. Şonuň üçin türkmenlerem öz haklaryny goramaly, sekiz sagat siz işlemeli, sekiz sagatdan köp işlemäne hakyňyz ýok. Eger-de bir ýolbaşçy sizi işletjek bolsa, ol siziň ygtyýaryňyz. Siz howwa diýip bilersiňiz ýa ýok men galjakka diýip bilersiňiz. Siziň hakyňyz. Hiç kim size buýrulmaz şu gün işden gal ýa on sagat on dört sagat işleler ýaly. Şu günki günde sekiz sagatdan köp sensiz, seň rugsadyňsyz kimde biri seni işletse sen gulçulykda bolýaň. Şoň üçin türkmenleriň köpüsi şu gün içinde gulçulykda we daşynda gulçulykda. O diýmek näme? Turkiýada on dört, ýigrimi dört sagat işleýärler. Gulçulyk ol. Hiç bütindünýä konwensiýalara, şertnamalara Türkmenistanyň gol çeken şertnamalara deň gelmeýär. Şunam Serdar Berdimuhamedow seredip, imsim özüne prezident diýip gezse, onda meniň pikirimçe ol prezident däl, ol bir şarlatan. Biziň kanalymyzda reklama geliň reklamanam göreliň hormatly ildeşlerim onsoň men dowam ederin. Eziz watandaşlar! Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzda ägirt uly işler durmuşa geçirildi. Garaşsyz hemişelik Bitarap döwletimiziň at-abraýyny belent derejelere ýetiren türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň beýik başlangyçlary, belent tutumlary bilen ata Watanymyz kuwwatly döwlete öwrüldi.

Şul Türkmenistanda halk gulçulykdamy ýa-da gulçulykda dämi? Men şony düşündirýän, biz sekiz sagat işlemeli bir günde. Bul Türkmenistan bilen kesgitlendirilmedi, bu bütin dünýäň konwensiýalaryna gol çekildi we Türkmenistan hem şol ýaňky iş haklary, iş wagt lara gol çekip şony tassyklady. Indi şol sen sekiz sagat işläp, ýigrimi iki gün aýda işläniňde, sen alýan aýlygyň seň bir aýda çykdajylygyňy ýapmaly. Eger-de şony ýapmaýan bolsa, bikanunçylyk gidýär. Ine şu günki günde Türkmenistanda işleýän watandaşlarymyz ýigrimi iki günde sekiz sagatyny işlän wagtlarynda alýan aýlyklary öz harajatlaryny ýapmaýarlar. Ýagny, ýüz dollar alýan aýlyklary seň diňe pitaniýaňa-da ýetmeýär, ýagny iýmegiňe-içmegiňe ýetmeýär. Ol bolsa iýmek-içmeklik aýlygyňdan otuz prosent gitmeli, otuz prosent kwartiraňa gitmeli, elektroenergiýa, swet, kwartira, otuz prosendem Internet diýdi, eşikler diýdi, ýaňky başga zatlar gitmeli. Ýöne gynansaňam şu gün biziň döwledimiz beýleki döwletlerden gaty yza galýar. Näme üçin? Sebäbi şu günki günde biziň döwledimiz halkyna esaslananok. Bütin dünýäde halk ösüşiň motory bolýar, ösüşiň esas dwigateli bolýar. Halkyň ýaňky aktiwnosti, halkyň ýaňky hereketligi bilen döwlet ösýär. Türkmen hökümeti, Türkmenistan, şonky günde Türkmenistany dolandyrýan häkimiýet halka bagly däl, halkyň ösüşine-de bagly däl, halka düýbünden bagly däl. Gaz satyp, şony neme edip, jaýlar gurup, o ýerden pul ogurlap gezip ýörler. Iki sany Gutaran kezzap Türkmenistan talap ýörler halk bilen işleri ýok şoň üçin biz ösemzok biziň ösüşimiz ýok we geljegimiz ýok men şoň üçin aýdýan şu gün çaýyň başynda oturan ýaşulylara studentlere ýaş oglanlara ýigrimi bäş ýaşdan otuz iki ýaş çenli siziň üçin edilýär şu zatlar siziň üçin diýilýär siz herekete girmeli biz şul iki sany kezzaby tussag edip türmä salmaly sebäbi şular biziň dogan-gandaşlarymyzyň ölmegine getirdi. Biziň a bizi agyr güne saldy. Biz häzir içinde we daşynda gulçulykda ýa-da wagt gulçulygynda, ýagny on iki, on dört sagatda işleýäs içinde. Ýa-da töleg gulçulygynda, ýagny bize doly möçberde tölenenok aýlyklar. Daşyndakylar bolsa wagt gulçulykda, ýagny on iki, on dört, on alty sagat işleýärler. Ol mümkin däl. Käbirleri biziň gelin-gyzlarymyz Türkiýede ýigrimi dört sagat işleýär. Men gürleşýän olar bilen. Janym ýanýar. O näl ýigrimi dört sagat sen öz watandaşlygyňy işledýäň. Sen näl prezident bolýaň. Sen kezzap bolaýmasaň sen prezident däl. Sen näl öz watandaşlygyňa şul ýaly agyr şertleri döredýäň. Olar mejbur ýagdaýda daşyna ýigrimi dört sagat gulçulykda bolmagy maşgalalaryny eklemek üçin bolmaly bolýarlar. Ine şu ýaly biziň Türkmenistanyň ýagdaýy. Men her wagt tankyt edýän, ýaňky ýol görkezýän, aýdýan nähili düzetmeli, ýöne gynansagam şul hökümet halk bilen, halkyň ösüşi bilen işleri ýok. Biz aýdýan zadymyz, tekliplerimiz halky ösdürmek üçin, biziň halkymyz mundan gowy ýaşamak üçin we onuň mümkinçilikleri bolmak üçin biz maslahatlar berýär. Biz döwlediň ýaňky alyp barýan hojaýynlaryny iki sany ataly ogulny ösdürmek üçin aýdamyzok hiç zat. Şonuň üçin olar bize garşy uruşýar. Ine şeýle hormatly ildeşler ýagdaýlar şeýle ýene bir gezek baýramyňyz gutly bolsun. Indik gepleşiklere çenli hoş sag boluň. Men ýene bir ýatlap geçjek bolýan bir ýyldan gowrak boldy Alişere Alişer Sahatowa Abdulla Urusowyň ýitendigine türkmen hökümeti jogap bermeli. Ylaýta-da, ýagny şol iki kezap tutulan ýagdaýynda hemme tutulan aktiwistler üçin bir-birden kazyýetiň öňünde jogap bermeli. Maral we onuň iki çagasy bütin dünýäde görülmedik zatlar. Bir sany gahryman, iki gezek gahryman bolan onuň kakasy iki bolup Dubaýdan bir aýal maşgalany getirip gorkup oňa garşy göreşýärler. Masgaraçylyk. Siz ondan soň nähili özüňize milli lider diýýäňiz, nähili Arkadag Serdar? Utanyň şony diýeniňizden. Hoş sag boluň, indiki gepleşiklere çenli.